Selamat pagi bala peninga semua. Nyadi ke sekali tu kitai begulai baru ba jerita Bukit Sepagok iya nya Renggat ke Sepuluh. Agi ingat kitai dini enggau aku ngelengka ke Bukit Sepagok Renggat ke Semilan hari nya. Au ngening Ros ke maya nya nurun ndek ke jelatung, nurun ndek ke jelatung. Dia iya berati ke punga udah nurun ke bedau, nurun ke jelatung ti ke sebut punga. Dia ai nurun tadi dia ai lalu nutup mata orang laki nya ari belakang. Nyadi tu tampung ai bala peninga. Pia ke munyi iya. Uji nuan neka sapa aku. Ko Ros enggau sada nyawa ti alus didinga. Orang laki ke didugau nya sigi ari tadi enda munyi. Nadai orang bukai sigi rumah mah nya. Ba iya kelalu rindu ke sena. Nya meh tudah tuai mudik kulu. Ka tudah tuai niki ke rumah nangi ke ditemu manang amba ga legi pia ku dalam ati rumah. Ka penda nangka jelatung aja meh tudah tuai. Amat meh semak enggau sena pia ku anak ati rumah. Tang nya meh tadi lain orang ke dianti lain ga orang ke datai. Ninga tanya Ros munyi nya, dia rumah lalu nyaun enda nemu aku. Sapa nuan wai? Ulih nuan ngeleka ke jari nuan ngemampur mata aku? Ko rumah nyau bepedek diri mata rumah dipampur Ros. Ros majek ga enggai ngeleka. Enggai. Seagi nuan enda neka enggau betul, aku enda ngeleka. Ko Ros lelinsur mari belakang ninga saut rumah munyi nya. Bai ati ti kelalu gagit. Kati tau enda nemu nyawa orang nya ukai punga. Kitai bela nemu nama utai ti paling sensitif ba tubuh baya iya nya mata. Sepi tak pedih bepedi enda muka mukai rumah lalu ngesai ke jari Ros. Nyau ngelingkang tudah rumah megai kedua dua piak mata iya. Ros pan nyau telentang telakak ke asak ke rumah. Sepi utai ngemedih nya dia rumah lalu balik nyadi bayar baru. Tang laban ke tepeda ke mua Ros ti nang kesap ngerening iya. Dia iya ngaga diri enda nemu utai aja. Tekenyit bendar Ros meda orang nya tadi tau ukai punga. Nyau enda tepansut ke leka jaku udah nya meda mua rumah. Naka iya penyigat orang lelaki nya udah dipeda iya. Angkat iya pen enda ulih baka orang ke udah dikena tangkap karan. Alu tekangkang iya. Meda baka nya, dia rumah alu nyurungka jari iya ngangkatka Ros. Ros pan lalu nyambut jari rumah. Begadai-gadai tudah Ros angkat. Sayau meh kain indai nya baru dipungkau nya tadi. Nyau ambis balut pasir, balut latek. Sapa nuan wai? Nama aku uta enda kala meda nuan lalu? Nama pejalai nuan kitu? ko Ros nanya iya. Ira enggau ga ati Ros meda rumah. Aku tu meh datai ari rumah panjai dili dia. Sigi bejalai ati diri. Kada ka ai tu manah enggau anu mudik, ko Ruma nyaut Ros. Ngelalai ketuju ati iya ti ke bendar. Sapa meh inu dara tu. Ti nya senang tadi bayi enal ku rumah bejaku petelai. Nama ku Ros wai. Dara imun likun pendiau tuchum nyingkum semampai digalau nyadi ketengau malam tereng. Dara samban panai nguman lintang ari orang. Kok Ros madah ke diri lalu nyurung ke jari iya nabi rumah. Baka ke nemu tanya ati rumah. Aku bujang ganggam wai, ko rumah nyaut enggau tuchum. Ros pen malas tuchum rumah enggau naka iya pemanis sekali. Mupuk dulu aku wai, udah jauh malam ga tu enda manah indu dara berambun ba luar malam hari baka tu. Agi pan hari tu baka ke ka ujan peda aku. Bisi awak ila betemu baru ko rumah. Au meh wai. Maya mansa ila anang anang ngetu ai. Ko Ros sambil ngechepai jari ngagai rumah. Ninga rumah madah ke hari ka ujan. Dia Ros ngelenggak ngagai dada langit. Peda iya langit ti terang tadi nyau bebalik petang. Memalik ga iya. Malik agi iya ngagai rumah ke bediri nya tadi. Peda iya rumah udah nadai dia agi dipeda iya. Nai, jampat amat ga bunja gangam nya bekayuh agi lei kin tadi. Enda berapa bulih sikin aku malik rangit peda nya udah nadai agi. Amat antu enggau, chorus ku kutak jaku kediri. Peda enda jauh ari penai sida iya, adah ke kidu iku baya beranyut ke lei. Asa meh ati tudah Ros ka betemu enggau Punga malam nya. Ko jaku gagit ati ka betemu enggau bujing ti dikerindu ke iya tang nyau orang bukai ga enggau betemu. Nadai utai da enti agi ga tudah ros. Dia iya lalu mulai kediri ke atas kejat kejat kaki iya nyingkang neg tangga baik ati ti asa. Ka reringat tudah tuai. Datai ba endur iya mantis betis sena nya pagi tadi. Dia iya lalu tepuruk terindik ke ujung papan. Papan ari ujung siti nya tadi lalu mangkung kening ros. Nadai meh utai ngebedis nya deh apai. Udah ga kaki tepuruk tekung papan ga tu udah. Kusil kusil iya ngulih ke kaki iya ti tepuruk nya tadi. Dia iya nyerauh minta tulung ngambi ke didinga orang ga. Udah kaki iya ulih dibatak iya, dia iya lalu angkat nyintauka kain laban ke tesilak bai tepuruk tadi. Hii, jai amat meh nasib ku malam tu, ko Ros ke Kuchao sambil ngangkatka papan tangga. Dia iya lalu npalungka papan nya ke tisi babas empa pemedih ati iya. Gegerak meh jalai iya nya tadi laban ke nadai papan siti ngalitka nya. Nama ati udah jai, baka nya meh. Sigi sengaja Ros enda ngadu ke nya. Awek aku orang bukai ngasai ke baka nya. Pia ku runding iya. Iya meh utai dipurus iya ga kening iya. Makin lama makin mesai mensur ba kening Ros. Nyau mesai buah kedundung muda kening iya ke mengkur. Nya meh ipek iya laban ke udu beduan endu sena. Tang orang ke baka Ros tu sigi bedendam. Sikau iya ke tepuruk kini ke iya empalung ke papan nya ga jauh ke deka ngadu ke manah. Bekenang ke Wat Mikau enggau Manying ke begiga jelu ba kampung Puang ari ulu umai sida iya, lama amat ga seduai iya udah nyidi bekau jelu. Tang malam nya bala jelu baka ke besemaya enggai pantut. Anang ke berimbas, jelu pen nadai meh disium. Mina beka aja ke bisi dipeda. Nyau ke lama agi makin jauh agi seduai neresa kampung puang nya tadi. Enda berasai seduai datai ba lebak entara Bukit Sepaguk enggau Batu Lading. Peda ari jauh, siku jelu kijang ti umbas iya pemesai. Benung nyamai dikelawa pemesai iya. Enda nyalih baka orang indu ke baru berangkat dara. Dia benjing lalu nyiku wat mika. Lapau nuan wat nyin siku. Nibuh ke bulih jani, bulih nyin pama meh. Ko banjing nelai wat, wat semina nagun kepala aja. Belubeh-lubeh wat mika mansang ngagai jelu kijang ke dipeda serurai nya tadai. Enda chechameng dia wat lalu nikau ke sangkuh, kena rusuk kijang. Sepi diri tak pedis, kijang nya tadi pan lalu meruap nangka iya pengingau. Nyerih amat auh nyawa kijang nya ke meruap ba kampung puang. Bedau sempat seduai iya nyabut sangkuh ke tikau ke wat mikau nya tadi. Enda mukai-mukai

Iya meh utai ngayan kediri iya ba mua seduai iya. Dia meh digagai lari naka pengenegal ga iya enda nyelil baka ke ngumpan seduai ke tama ke iya. Amat enda berasai meh seduai nujih damun mali ba bukit nya udah ke lama enda ditujih anim sia. Bai kaki ke udah jauh nyingking, sigi tepajik seduai aja meh enda nyamai ga pulai gegendai nadai bulih utai. Malu ga enti temu urang utai ke ulih pia ku peragam ati seduai iya. Ketegal nya meh seduai iya udah salah jalai. Makin lama jelu kijang nya tadi makin nadai dipeda agi. Nyau enda temu seduai iya bekau agi. Kini ke penunga jelu nya tadi wat ku ba nying. Enda nemu. Tak lalu nadai dipeda. Ku wat mikau ningau-ningau utai sebelah babas nya. Bah. Pulai meh tua, enda alai giga nya. Lek ke, kapa enda sangkuh aku lekat dia, ko Wan. Baru nguyung ka mulai kediri, dia seduai bisi ninga orang tepatuk. Seduai apan lalu beperening pangan diri, nya bala peniga. Laban bukit sepakuk tu sigi utai ti enda tau tujih udah disumpah orang kelia. Pia ke jalai cerita tu bala peninga. Nyadi seduai semadik tu laban ke nyu nadai ingat ke utai nya laban keran ke bulih Kijang nya tadi nyu enda berasai tudah seduai semadik nyu tama setama jauh nyu tesat ke dalam gin nyu enda ingat ke utai ke kemali sida. Nyadi bala peninga bukit sepaguh kitai ke sekali tu ba renggat ke sepuluh deh lengka ke aku ba ditu aja dulu nyadi udah nya kitai berulai baru ba cerita sepaguh tu mega ba renggat ke sebelas. Selamat becuti bala semua. Anang pansut ari rumah nyadi kita ke benung ka bebeli sayur. Anang kita pansut nyu menua iko au siko aja meh kita tau bebeli ke utai ba luar dia. Laban dia tau bisi orang mantai ke notis baru tau ke memo enda tau pansut siko keluarga kitai mesti siko aja. Enda tau doi ko laban kemarai aku udah bisi meda aaa berita ba ba semenanjung ditu dia seduai melaki bini ka meli lauk lalu di saman orang meh tudah seduai laban nyu lebih ari siko dalam kereta mesti ka siko aja meli utai. Nadai randau bukai bala beninga selamat becuti semua jaga pengerai jaga pemeresi mupuk dulu aku.